Croeso nôl i Daith Lle Chi a chroeso i'n ail noson Zoomunedol lle dyn ni'n ceisio estyn allan at gymunedau yn yr ardaloedd chwarelyddol

Yndi, ac wel, my- yn mynd yn ôl rhyw 200 a hanner o flynyddoedd cyn bod y chwareli mewn gwirionedd. Um, a yn dŵad o un ardal yn ymwyl amlwch, dyna pryd ddoth yr, yr, um, y gangen gynta o wythfeydd uh, Mynydd Paris yn dŵad i fyw i'r topiau na i ochrau Rhos, Rhosdryfan, Rhosgadfan, a wedyn yn symud i lawr y dyffryn wedyn um, ac yn, yn dechrau yn y diwydiant copr yn drws y coed, a wedyn yn dod yn fwy o ran o'r diwydiant llechi wrth i hwnnw ddatblygu a symud i lawr y dyffryn wedyn. Felly, o'r topiau yna, dwad i topiau nanlla a drws y coed, wedyn i dal y sarn a wedyn i Bengroes. Fel oedd Pengroes yn datblygu de, ac yn dod yn ganolfan Wel, canolfan trin arian y diwydiant llechi oedd gin Pengroes i fancia a'i gymdeithas adeiladu ei hun oherwydd bod yna gymaint o bres yn, yn, um, yn cael ei handlo ac yn cael ei, um, yn cael ei gofnodi ac yn cael ei storio uh, ac yn cael ei fancio yma. Mae gennym ni gyfle i glywed mwy am hanes Karen nes ymlaen, a hanes Dyffryn Nantlle wrth gwrs, ond ga i'n gyntaf achub ar y cyfle i sôn ychydig yn fwy am daith lle chi yn gyffredinol. Bob diwrnod ar daith lle chi bydda i'n cerdded o un ardal chwarelyddol i'r nesaf, gan bostio lluniau a sylwada wrth i mi fynd o le i le, ac os dach chi isio dilyn y daith a'n hyn ti yn ystod y dyddiau nesa, cofiwch ddilyn y linc ar wilod y tudalen yn fan 'ma. Bob nos wedyn byddai'n cael cwmni beirdd a chantorion o'r ardaloedd hyn, sydd i gyd wedi derbyn gwahoddiad i ni i lunio cerdd neu gân newydd sydd yn sôn am y bywyd chwarelyddol maen nhw wedi cael eu magu ynddyn nhw, yn sôn am ryw agwedd neu gilydd ar eu treftadaeth chwarelyddol. A nes ymlaen yn y cyflwyniad yma, mi gawn ni gyfle i weld fideo newydd o gerdd newydd hynod bwerus gin Caron Owen, a fydd hwnna yn y premiere byd-eang ar y cyflwyniad Zoom unedol yma. Mae taith llechi yn rhan o brosiect ehangach i ddathlu'r dreftadaeth diwydiannol a diwylliannol sydd o'n cwmpas ni yn sgil y chwareli. Mae nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau lleol wedi dod ynghyd dan arweiniad Cyngor Gwynedd er mwyn cyflwyno cais at UNESCO i sicrhau statws Treftadaeth y Byd i ardaloedd chwarelyddol Gwynedd. Mae yna dros fil o safleoedd treftadaeth y byd o gwmpas y byd, rhai yn adeiladau fel y Taj Mahal, rhai yn adfeilion fel yr Acropolis yn Athens, a rhai ohonyn nhw yn ardaloedd o bwys ecolegol neu harddwch naturiol fel y Great Barrier Reef. Heddiw yma, dwi wedi cerdded o Lanberis i Ben y Groes, gan basio uh, chwareli Glyn Rhonwy ac MD wrth i mi fynd uh, dros y mynydd a disgyn lawr wedyn i gyfeiriad Waun Fawr, yna uh, dringo nôl i fyny dros Moel Smytho, a mynd heibio chwareli Cors y Bryniau, Moel Tryfan, braich, cyn disgyn i lawr i mewn i Ddyffryn Nantlla, a heibio Pen yr Orsedd, Dorothea, Gloddfa Goed, Gloddfa Glai ac yn y blaen, allan yn Nhal Sarn a lawr y dyffryn i Ben y Groes. A dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau y lluniau gath i rannu trwy Twitter heddiw. Mae chwareli Dyffryn Nantlle yn un o'r prif ardaloedd sydd yn ffurfio'r cais yma i ychwanegu Ardaloedd Chwarelyddol Gwynedd at restr UNESCO, a hawdd, hawdd gweld pam uh, hiddiw. Mae yna gyfoeth o olion diwydiannol i weld ar hyd y lle. Ond, oedden nhw'n cael ei gweithio mewn ffordd hollol, neu oedd y chwareli, ddylwn i ddeud, y chwareli'n cael ei gweithio mewn ffordd hollol wahanol yn Nyffryn Anlla i'r chwareli oedd yn dibynnu ar ponciau yn Chwarel Dinorwig ac yn Penrhyn, er enghraifft. Ac i sôn mwy am hynny, ac am hanes y chwareli, y chwareli Dyffryn Nanlle yn gyffredinol, gadewch i ni groesawu rwan yr hanesydd Doctor Dafydd Gwyn. Unwaith chi'n cyrraedd Dyffryn Nantlle, mae'n amlwg bod y chwareli wedi cael ei redeg ar system hollol wahanol yma. Uh, mae natur y graig yn golygu bod nhw'n gorau cael eu gweithio fel tyllau agored. Uh, mae yna rei sy ar wylod y dyffryn, y rei sy ar y llethrau, ond nad oedd modd i agor chwareli Dyffryn Nantlle yn yr un ffordd â chwarel y Penrhyn a chwarel Dinorwig. Ond oedd y tylla yn achosi problemau. Oedd 'na problem dŵr yn dod i mewn, a problem hefyd codi'r blociau da oedd yn mynd i'r felin, hefyd y, y gwastraff oedd yn mynd i'r doman. Felly oedd gofyn am stêm neu olwynion dŵr yn y dyffryn yn bwysig, ac oedd hynny yn creu cymdeithas o beirianwyr a mecanyddion lleol reit dyfeisgar A yr injan stêm cynta yn y diwydiant oedd mewn un o chwareli Dyffryn Nantlla, a gafodd ei wneud ym Mhenbedw, Birkenhead, gin cwmni oedd yn allforio injans tebyg i blanhigfeydd Jamaica, ond gafodd ei addasu gin peiriannydd lleol, hogyn enw John Hughes, i bwrpas chwarel. Ffactor arall oedd yn creu cymuned dyfeisgar oedd y ffaith nad oedd un lord yn dominyddu yn y ffrynanlla. Um, tir fe feddianwyr gwahanol, felly nad oedd modd i agor un chwaraw mawr, ond lot o dwlla bychan ym mhob man, oedd yn cystadlu efo'n gilydd. Um, oedd yn anodd iawn cael gafael ar dir i dipio'r gwastraff, felly oedd nhw i gyd yn gweithio yn eu, yn eu pocedu eu hunan mewn gwirionedd. Hefyd, oedd y ffactor yna yn creu cymuned annibynnol iawn. Um, oedd rei o'r perchenogion yn, uh, yn sympathetig iawn i'r chwaraewyr a'i gofynion nhw, rei yn rhyddfrydwyr, rei yn Tories, ond nad oedd un ffordd o fyw yn dominyddu yn Nantlla. Yym ma' rei pobol 'di deud bod pentrefi Dyffryn Nantlla yn yy yn llefydd llefydd wyllt dydyn n'w on' ma' elfen o wirionedd yn yn hwnna hefyd yn yy sicir yn y bedwaredd ganrif ar bymthag yym pobol yn yn sôn am ddod i Ddyffryn Nantlla yym weld pobol yn cwffio yn y strydoedd. Yym nad oedd dylanwad y capal chwaith mor gry yn Nyffryn Nantlla. Pan ddes i yma i fyw, a 'dan ni'n sôn am mwy nag ugain mlynedd yn ôl rŵan, be' o'dd yn nharo fi o'dd y y ffordd oedd pobol Dyffryn Nantlla yn lot mwy gyfarwydd ag amaethyddiaeth na llefydd eryll yn y yn y diwydiant. O'dd y lawer o chwarelwyr yn y dyffryn yma yn byw ar fythynnod, nid mewn tai teras, a mae hynny'n ymddangos yn natur y cymdeithas dyddiau hyn. Mae mae'r hen annibyniaeth yym wedi para yn y ffrynantlla a mae mae'r hen drefn yn amlwg yn y dyffryn hefyd. Mae dyffryn mewn gwirionedd wedi mynd yn ôl i amaethyddiaeth. Mae'n le bach distaw rwan, ond mae tystiolaeth o chwareli ym mhob man a'r systemau dyfeisgar oedd yn cael eu defnyddio i symud y blociau, symud y gwastraff a mynd â'r llechi ei hun ar y lein bach i Gaernarfon.
Diolch yn fawr Dafydd Gwyn, a braf iawn rŵan ydi cael troi yn ôl i sgwrsio hefo Caran Owen. Fel un gafodd i magu yn ystod y 1970 a 1980 Caran, i ba raddau o'ch chi'n ymwybodol o o hanes y chwarel wrth torri fyny, wrth dyfu fyny? I ba raddau o'ch chi'n ymwybodol o o rôl y chwareli yn yn siapio'r gymdeithas y y ges ges di dy dy fagu ynddi?
Dwi'n gwybod bod o'n swnio'n amlwg, ond yr, yr, y prif beth i ni oedd y ffaith bod ni'n byw yn papur wal ni oedd y tomenni llechi oedd o'n gwmpas ni'n bod man, y gwastraff, y sglodion, um, a, a wedyn o gynnon ni athrawon yn Ysgol Gynradd Pengroes, pobl fel Dewi Tomos, um, oedd yn awdur ei hun, oedd yn sgwennu llyfrau, oedd yn hanesydd, yn ymgyrchydd, a mi oedd o'n yn atgoffa ni hefyd o sut oedd y lle yma 'di dod i fod, a pam bo' ni yma o gwbwl 'de. A wedyn ryw betha' fela dwi'n cofio mi oedd Dewi Tomos yn gosod ryw dasga i ni oedd yn deud wel i ddechrau fo oedd o'n mynd â ni am dro ar hyd llwybra y dyffryn 'ma. Doedd o'm byd iddo fo ddeud wrthon ni ar ddydd Mercher 'dan ni'n mynd am dro fory dwch a bechdana efo chi. A wedyn so fo'n mynd â ni am dro rwbath fatha deg milltir 'de. Dach ch'mod yym a wedyn oddan ni'n mynd rownd y petha 'ma oddan ni'n mynd rownd tylla' chwarel i fyny yn Tyn Braich yn y Fro Fron yn fan 'na mynd trw y lle tebyga' i wyneb y lleuad gwn i amdano fo sef chwarel Moel Tryfan ac yym ia ag o'dd o o'dd o jyst yn mynd â ni i weld y petha 'ma 'de achos er bo' ni yn gwybod ac yn yn gallu darllen amdanyn nhw, mi oedd cerdded drwyddyn nhw a gweld y pethau yma, mi oedd hynny yn creu argraff ar rywun, a dyn, oedden ni'n gorfod sgwennu amdanyn nhw wedyn, oedden ni'n gorfod creu neu ail greu yr hanes, pwy oedd yn gweithio yna, oedden ni'n gorfod sgwennu amdanyn nhw, oedden ni'n gorfod dychmygu pwy oedd yn byw yna a math yna beth, a sut fath o fywyd oedd o, pa mor galad oedd o, be oedd y problemau, be oedd y pethau da. Wedyn, drwy ryw bytiau felly dwi'n meddwl, nid, a dyna pam dwi'n ddiolchgar bod wedi cael ei gyflwyno i ni fel rhywbeth bod pobl fel ni ers dalwm, na fel na oedden ni'n byw, de, nid fel rhywbeth wedi lapio mewn hanes a na fo ddod i darfod. Mae'r chwareli'n dal yma, mae'r tyllau dal yma, a mae rhaid i ni rwsyd ddod o hyd i bwrpas newydd iddyn nhw, i ffordd um, i ryw ddatblygu newydd a gneud y mwya' ohonyn nhw, a'i dathlu nhw, ia, ond gan beidio romansio gormod hefyd 'de. Wel ia, ac wrth wrth dyfu fyny mae'n debyg bod yy rhei o'r atyniadau amgen sydd i'r yy chwareli wedi yy wedi dod mwy yn yn fwy fwy yn rhan rhan o dy fywyd di. Fi'n meddwl dwi am yy falle y raves oedd yn cael eu cynnal ers talwm yn rhei o'r safleoedd 'ma. Ia, Yn ganol y nawdegau, mi oedd 'na raves yn cael eu cynnal a dych ch'mod o' 'na bobl yn deud o rhag eu cwilydd nhw'r pethau ifanc 'ma mynd i i i gam-bihafio i'r chwareli a rhyw bethau fel hyn fel tasa'r chwareli dych chi'm yn twtshad y chwareli de, oedd y chwareli hmm. yna ac oedden nhw fel rhyw grair a dych chi'm yn twtshad ynddyn nhw. Um, ond mi oedd pobl yn dod o hyd i bethau gwahanol i wneud yr un fath a mae yna ddeifwyr a caiacwyr yym wedi bod yn yn Nhwrs Dorothea a wel eto llawer iawn gormod o ddeifwyr 'di mynd i fewn i i drafferthion yna a ma' rhywun yn meddwl erbyn heddiw 'ma mi fysa fo'n wych os fysa posib troi i rywle fel Twll Chwarel Dorothea sydd mor boblogaidd efo deifwyr a yym o ma'r gwasanaethau brys yn anfon yy pobl i hyfforddi yna weithiau. Yym dwi dwi 'di gweld yr cerbydau ag ati, a mi fysa fo'n wych o beth os o's 'na ganolfan ddeifio yym ddiogel a hyd yn oed swyddogol i gael ei chynnal yn rwla neu gael ei sefydlu yn rwla, wel pam ddim i wneud o yn Twll Dorothea? Pam ddim hyfforddi pobl leol i weithio yna? Pam ddim cyflogi pobl leol? Ac os 'dan ni'n gallu gwneud hynna dwi'n meddwl bod o'n beth da. Ie, na, yn sicr. Wrth, rhaid edrych i'r dyfodol, ond uh, rhan, um, rhan o'r cais UNESCO, wrth gwrs, yn, yn, yn rhan ohono fyddi dathlu'r gorffennol. Un agwedd efallai ar y, y waddol, y waddol um, y gymdeithas chwarelyddol ydy'r niferoedd o gapeli gafodd eu codi yn y ffrynanlla, wel, hynny yw, ar, ar, ar, ar draws Cymru, wrth gwrs. Uh, ond mae hwn falle'n agwedd ar, ar yr hanes sydd um, dim, dim gymaint mewn bri mewn oes sydd yn um, fwy secular fel yr oes sydd ohoni. Oes, oes na berig falle bod yr hanes yma yn cael ei anghofio? Mi oedd y capeli yn well llefydd na chartrefi y bobl oedd yn mynd iddyn nhw, a mi oedden nhw'n treulio mwy o amser, yn enwedig gyda'r nosau, yn y capeli nag oedden nhw yn eu tai eu hunan. Um, a wedyn, mi oedden nhw'n lle lle oedden nhw'n diwyllo, mi oedden nhw'n adloni, mi oedden nhw'n treulio amser, mi oedden nhw'n cymdeithasu. A dwi'n meddwl, yn lot o betha' yna do's 'am byd o's 'am o's 'am bai ar hynny nag o's ma' hynna i gyd yn yn betha' sy 'di rhoid i ni farddoniaeth a cherddoriaeth a dramâu operâu yym mewn rhai llefydd a a jyst cyfla hefyd i ehangu gorwelion ynde dy- dych ch'od dyna sydd yn dyna sydd yn wir am y chwarelwyr o fyw yn y cyfyngder yna wynebu'r peryglon yna fydden nhw'n dal i allu sbio allan a meddwl, dydan ni'm isio'r genhedlaeth nesa wneud hyn, ac os allwn ni beidio, mi sefydlwn ni'r, yr, mi sefydlwn ni y brifysgol yna ym Mangor. Mi wnawn ni ddarllen yn hunan allan o'r cyfyngder yma de, ac dwi'n ofnadwy o falch o, o bobl hyd yn oed heddiw yma sydd yn gallu meddwl yn y ffordd yna a meddwl, yndw, dwi wedi nghyfyngu, ond dwi'n meddwl yn eang, achos os a neb yn gallu um, cyfyngu ar y meddwl, os ydy rhywun yn darllen ac yn ymchwilio ac yn dangos diddordeb yn y byd a sut mae pethau'n symud yn ei flaen. Achos eto, rydyn ni'n dueddol o feddwl am y capeli yma, a da ni yn anghofio bod byw mewn rhywle fatha pen groes yn gallu, chod oedd o'n brofiad eitha, um, um, o'n a dipyn o gwffio, dipyn o yfad, a dipyn o chod, herio, ac oherwydd bod um, pawb yn gweithio mor galad, mi o'n angen agor yr hmm. falw doedd a'r rhyddhad yna lle ac mi o pobl yn neud o yn ei ffyrdd gwahanol. Mae yna adroddiad yn yr Herald Cymraeg yn 1898, yn sôn na capel Bedyddwyr Trê Ddafydd yn Bengroes oedd yr, a dwi'n dyfynnu 'wan, y capel mwyaf pechadurus y bu mi ynddo erioed, medda gohebydd di-enw, en jibar de, di-enw, ac oedd wedi dyma i gyngerdd yn 1898, a chod, mond pedair blynadd um, na chi, chwe blynedd de, cyn y diwygiad oedd hyn, um, a dwad yma, ac oedd, oedd, oedd y capel yn llawn mwg tobacco, oedd yma'n gallu gweld bron oedd ar y llwyfan, a pob yn taflu falla at y sawl oedd yn performio ar y llwyfan, de, oedd yn dweud, Dych o, pa, pa wbaeth sy'n bobl o ganu neu nid yn byd yn ganol y mwg baco yma. Ac ella na dyna pam mae Cymru tu allan i'r i, i Israel a y yr Unol Daleithiau, yr y wlad sydd o'r mwya' yym o enwa' Beiblaidd yn y byd yym ac dim ond yn yr ardal yma yym ma' gynnon ni Nebo a Nazareth, ma' gynnon ni Carmel, ma' gynnon ni Cesarea, yym ma' gynnon ni Saron, yym yr holl enwau 'ma oedd nid yn unig yn enwau ac yn label ar y capel, ond hefyd oedd yn ddisgrifiad daearyddol o lle oedd y pentra. Felly, mae Nebo ar fynydd, a 'swn i'n dadlau bod o yn edrych lawr ar wlad yr addewid, sef Pen-y-groes. Ond fysa bobl yn dadlau. Ond, um, ond oedden nhw'n oedden nhw'n rhan o peth oedd sefydlu'r capel, ond rhan o peth hefyd oedd profi ar ôl brad y llyfrau gleision yn 1840. Ynde, pan oedd yr adroddiad yna'n dweud pa mor sal oedden ni fel siaradwyr Cymraeg, pa mor ddi-ddysg, ac eto pa mor anfoesol oeddan ni, yn enwedig y merchaid, bod o'n rhyw fath o ffordd o atgyfnerthu'r syniad, na, 'dan ni'n well na hynna, 'dan ni'n siarad Cymraeg ond ma' gynnon ni ryddhyn. Mi o' 'na ryw awch i godi'n hunan hefyd o y twll llythrennol oeddan ni'n gor'o' mynd iddo fo bob dydd 'de.
Wel, fel rhan o daith uh, lle chi, da chi wedi bod yn gyfrifol am uh, drefnu oedfa hefo thema chwarelyddol uh, bore ddoe yng Nghapel y Groes, ym Mhen y Groes. Um, mae modd, mae'n debyg, gwylio uh, yr oedfa o hyd os ydych chi'n dilyn y link uh, fydd yn ymddangos ar waelod y tudalen mewn munud, ond i'r sawl nad oedd yn medru ymuno ddoe, naill ai yn y cnawd neu ar y we ar y pryd, yym, be, be fydd, be gawn nhw fwynhau pan, pan nawn nhw uh, dilyn y link? Wel, oedd yr oedfa wedi cael ei, ei rhannu'n dair rhan. Um, y cyntaf yn sôn am lechi um, a'r Dau, a a canolbwyntio ar ddau gyfeiriad penodol yn y Beibl lle mae llechi yn bwysig. Yym, y llechi mae Moses yn ei gael ar ben mynydd Seinai efo y deg gorchymyn. Rhain wan oedd y ddwy lechan oedd yn cynnwys rheola bywyd. dyma be ddach chi'n neud. Ac wrth gwrs mae'r rei cynta yn cael eu malu'n ddarnau gin Moses ei hun a roddo fo lawr o'r mynydd a mae'n gorfod mynd i fyny nôl eto wedyn i gael dwy lechan newydd um, a rheola bywyd yn cael ei llosgi arnyn nhw. Wedyn, i, wrth gyferbynnu fo hynny, mae'r syniad yma ni jyst byw yn llythrenol efo, efo geiriau um, ar lechan, Jan. Ond pan ma' pan ma' sôn yy yn ddiweddarach yn y Beibl am y hyn sydd 'di ca'l 'i sgwennu ar lech y galon, ella bod pobl yn gallu uniaethu mwy efo, a ia, mae 'na rai petha 'dan ni'n gario hefo ni, a ni sy'n penderfynu be' 'dyn nhw yn aml iawn. Be sydd wedi sgwennu ar lech yn calonna ni? Be di'r petha ma, be di'r gwerthoedd, be di'r credoau ma da ni'n gario efo ni? Wedyn ma na ddau yym ddau gyfle wedyn i fyfyrio ar ddwy ardal ar wahân i Ddyffryn Nantlla, sef Dyffryn Ogwen lle fydd y streic fowr rhwng 1900 rhwng 1900 a 1900 dim tri, a lle oedd y chwarelwyr wedi cael eu cloi allan. Ac um, mae o'n ddiddorol dydy ni heddiw yma yng nghanol cloi mewn, bod ni'n sôn am bobl wedi cael eu cloi allan o'i gwaith, a be oedd yn digwydd wedyn. Um, felly, a'r lle oedd gyn y cor ac emyna a geiriau grymus yng nghadw yn, yn y broses ac yn yr gwmpas ac yn yr ymladd yna i gadw ysbryd y chwarelwyr yn fyw. A wedyn mae drydedd ran yr oedfa yn canolbwyntio ar ddiwedd, um, ddiwedd uh, nofel y chwalfa gyn T. Roland Hughes. Mm. Lle mae o'n disgrifio crebrwn ydi o, diwedd y cyfnod, a, ond eto mae o'n ddechrau cyfnod newydd. Reit, mae hwnna drosodd, be da ni'n neud nesa. A fel ma ti Roland Hughes yn gallu creu pictiwr, mae o'n, mae o'n gofyn, reit, da ni di, da ni'n gorau mynd yn ôl o'n. A mae pawb yn gorau mynd yn ôl i weithio. Hyd yn oed y bobl y cynffonnwyr oedd 'di gweithio drwy'r adeg, a hefyd mae'r bobl oedd 'di bod ar streic yn gorfod mynd yn ôl, a sut mae gwneud hynna. A dwi'n meddwl bod hynny eto, pan 'da ni'n meddwl, ia, 'da ni hefyd yn ail afael mewn bywyd, yn y cyfnod 'da ni'n byw yno fo heddiw 'ma, ar ôl y cloi mawr a'r ga- a'r a 'dan ni'n dal yng nghanol pandemic, a sut fyddwn ni'n neud hynna, sut fyddwn ni'n ail-afal yn yn bywyda. Mi fydd 'na rai pobl fydd ddim wedi gwneud y daith, ddim wedi gwneutu i ddiwadd y daith, a fyddan nhw ddim efo ni ddim mwy. Mi fydd rhaid i ni fynd y daith nesa 'ma gan feddwl uh, yn ddychmygus ac yn greadigol sut gyfnod 'dan ni eisiau greu yn y dyfodol. A dyna pan mae'r Mae'r haul yn disgleirio ar wyneb yr chwarelwr ar ddiwedd nofel Chwalfa. Dyna ydy'r cwestiwn mae T. Rowland Hughes yn ei ofyn hefyd. Ydan ni'n mynd i allu gwneud hyn efo'n gilydd? Ta 'dan ni 'di 'dan ni 'di gwahanu, 'dan ni 'di mynd ar wahân yn ormodol? Yym felly dyna'r tair rhan, yr llechi a'r hyn 'dan ni'n sgwennu ar lech y galon, yr hyn 'da ni'n bwyso arno fo, be' sy'n cadw'n ffydd ni a be' sy'n cadw ni fynd, a wedyn be' sy'n rhoi nerth i ni a dychymyg i ni feddwl ymlaen i'r dyfodol. Dyna oedd y pwrpas. A'r geiria' yr emyna' i gyd yn dŵad o ardaloedd gwahanol. Gwilym Ar o Ddyffryn Nantlla 'ma, yym Moelwyn Hughes o Ffestiniog, pwy am dŵg i'r ddinas gadarn, eto'r syniad 'ma o yym dwi'n mynd i weld rwbath gwell ar ôl hyn i gyd 'de. Hyfryd fore y cafrodio i Falmant aur, mi fydd y lle gwell 'ma dwi'n mynd iddo fo yn yn llai creulon nesa na'r bywyd dwi 'di bod yn fyw yn y byd yma. A wedyn dau emyn mawr wedyn yn ymwneud â ymgyrchu a streicia a um, a wel eto ymdrech yr gweithiwr i gael hawliau, sef o Arglwydd Dduw, rhagluniaeth a gerchawdwriaeth, dyn. Um, dyna da ni'n bwyso arno fo. Hwna oedd yr emyn oedd yn cael ei ganu ar ddechrau pob cyfarfod undeb. A wedyn da ni'n gorffen efo o fryniau Caer Salem, Ceir Gweled, holl daith yr anialwch i gyd. De. Mae be sy o'n blaenau ni yn well na be sy wedi bod, um, be sydd tu ôl i ni. Lly.
Wel, dwi'n siŵr bydd hwnna yn codi blas ar y sawl sy'n gwrando heno i fynd i ddilyn y link i gael mwynhau yr oedfa uh, yn ei chyfanrwydd. A yn gwaith ni yn y munud a nesaf ydy uh, codi blas gobeithio uh, ar, ar i bobl fwynhau yr, uh, y gerdd uh, o waith chdi, Caron, uh, fydd yn cael ei bremier byd uh, mewn chydig o funudau. Um, gofynnu di chdi sgwennu cerdd uh, fysa'n tynnu ar dy um, rhyw agwedd o dy, dy gemdir di mewn ardal chwarelyddol. Felly, sut, sut eist ti ati?
O'n i'n trio meddwl yn ymarferol a heb fod yn rhy um, rhy neis neis am y pethau sydd yn aros efo ni heddiw yma. Um, ac ella sydd yn dangos pa mor debyg ydy ardal ddiwydiannol fel Dyffryn Anlla i ardaloedd diwydiannol ar hyd a lled y byd a be mae gweithwyr, yn enwedig gweithwyr corfforol, yn y pris maen nhw'n dalu am y gwaith maen nhw'n wneud. A eto dwi'n meddwl am anferthedd y tyllau yma. Dim un o'r tyllau yma wedi cael eu creu efo peiriant. De. Os am peiriant, os am GCB wedi mynd ar gyfyl, ddim un o hyn, a mae i gyd wedi greu gan ddynion yn hongian ar raffa yn dringo ar stolion reit simsan i lawr o un ponc i'r llall ac yn rhoi darn o ffrwydryn yn y graig ac yn miglo i o'na gynted y medran nhw am i bywyda a wedyn yn creu ffrwydriad a gobeithio yn cael darn o lechan odda nw'n gallu weithio a'i siapio a'i hollti a'r holl betha 'ma 'dan ni'n cymryd yn ganiataol heddiw 'ma ag yym ag un peth dwi o'n i yn ymwybodol ohono fo bo' 'na deidia i rai o'n ffrindia fi a hen deidia a o'dd hen daid yn hun wedi marw yn ifanc ofnadwy yn 'i dri dega yym yn chwaral Pen yr Orsedd. Hmm. Yym ond Be oedd yn aros pan oedd chwarelwyr yn byw i fod yn hen um, oedd y llwch. Mm. Ac oedd hwnna eto, jyst oedd hi'n sôn am llech y galon, ond oedd y llwch mae jyst yn gwaddodi nes oedd o'n eto yn cau ysgyfaint pobl a ac fe o'na lawer iawn o sôn yn y 90au, wrth gwrs yr aelod seneddol weithiodd yn ddiflino dros yr ardal yma, dros yr ardaloedd chwareli i gyd, oedd Dafi Wigley. Hmm. I i wneud y ffaith bod niwmoconiosis, y cyflwr llwch yn yr ysgyfaint, yn cael ei gydnabod fel achos marwolaeth gymaint o bobl yma. A doedd, doedd clefyd y llwch, doedd niwmoconiosis, ddim yn cael ei, ddim yn cael ei gydnabod, de. Um, a wedyn mi ddoth unrhyw fath o ad-daliad neu unrhyw fath o iawndal, wrth o'r llawer iawn rhy hwyr i'r rhan fwyaf o ddynion oedd wedi hen adael y byd yma. Mm. Ond, um, ond mi oedd hwnna yn bwnc mawr yn y 90au. Ac, um, a mi oedd o yn rhywbeth o'n i'n ymwybodol ohono fo, o'n i'n gwybod bod yna dau ym Mhen Groes, mae lle oedd y fferllydd yn mynd bob dydd efo silindr ocsigen ac yn hmm. danfon un bob dydd neu dwywaith yr wsos neu beth bynnag o'n y drefn um, a fela oedd pobl yn byw fel oedd nhw'n cael eu hanadl mewn ffordd mewn silindr. Mm. Um, a mae'n dal, dwi'n dal i gofio hynna. Um, a dwi'n dal i gofio lle oedd lle oedd y tai yna yn y pentre. Um, a wedyn dyna di sail y peth. A wedyn o'n i'n o'n i falch o weithio efo Edwin, achos mae'r ddau na ni... Edwin Humphreys, wrth gwrs, y cerddor a'r cynnyrchu fi sy'n... Ti wedi gweithio efo fo yn, yn y gorffennol, yn do? Do, do. Da ni wedi gwneud lot o um, osod geiriau i drefnianna cerddorol. Dim bob amser, mae ambell gan, ond hefyd meddwl yn greadigol am sut mae geiriau yn cael eu gosod ar gerddoriaeth a beth yw'r cefndir a sut mae, sut mae geiriau a cherddoriaeth yn gweithio fo'i gilydd a sut mae geiriau'n gorwad ar, ar bethau gwahanol. Wedyn, o'n i'n gwybod mae o Edwin a fi wedi bod chwarae'n band, yn band Nanlla, ac um, a wrth gwrs chwarae mewn band ydy peth ola fysa cyn chwarelwr yn gallu neud um, efo'r holl lwch ma'n i ysgyfaint. Felly, a dyn, a, to, mae gen Edwin a fi brofiadau agos iawn o um, gansar yr ysgyfaint yn y teulu. A wedyn o'n i'n gwybod bys fo'n dallt be ni feddwl. Ond o'n i'n siŵr os o'n i'n gallu gweithio anadl i fewn i'r gerdd heb fynd dros ben llestri 'lly, ond yym ond o'n isio atgoffa pobl faint o ymdrech ydy hi pan mae pobl yn yn yym yn cael llwch ar yr ysgyfaint, faint o ymdrech ydy o i wneud unrhyw beth ac i ddeud unrhyw beth. A wedyn mae'r llinellau yn cael eu torri. Yr unig beth sy'n gyson ydy yr odl A ar ddiwedd y llinellau. A mae hwnna, ella, pan dwi'n gwrando nôl, yn... Ie, yeah, da ni'n dal ar yr un hen odl. Da ni'n dal i drio wneud yr un peth. Da ni'n dal i drio cadw'n fyw. Da ni'n dal i drio ymdrechu. Um, a mae yna rhyw... Oh, yn drwy'r gerdd i gyd, mae'r ma, ma sgwydda a'r ymdrech i anadlu, a wedyn mae'r gollyngdod neu'r yn dod ag yn atgoffa ni, i da ni'n trio codi'n hynna'n o hyn. A rhyw batrwm felly ydy'r gerdd, a pan, o, pan glwys i bod Edwin, pan roth o yr, yr anfon yr, yr, um, patrwm i i gerddoriaeth i ddechrau efo hi, o'n i mor falch bod o 'di defnyddio dau offeryn pres, achos o'n i'n meddwl, ia, mae hwnna yn creu rhyw gordia poenus, a mae'r holl beth, a mae'r ffordd mae o 'di defnyddio mathemateg y dyddiadau, 1820, 1860, 19, dim naw, mae 'di defnyddio'r holl um, beth yma i greu yr, yr alawon yn ystod yr, um, y gerdd. Ac, um... Sut yn union mae'n troi dyddiad yn, yn, yn gord felly? Mae'n meddwl am wyth nodyn yr, um, yr octef, um, ECDEF.

O ma' ma' 'na ma' 'na cyfansoddwyr ar hyd yr oesoedd 'di neud math yna beth o oedd Richard Strauss yn neud math yna beth a... Yeah. ...a ma' ma' Edwin jyst yn defnyddio mae 'di neud rwbath tebyg efo fi o blaen efo o pan fe odd Gwyn Thomas farw a nath o ddefnyddio dyddiad marw Gwyn Thomas fel sail i i alaw i fynd efo'r cywydd yna a o- ma' gynno fo jyst clust a mae o'n agorad iawn eiriau a'i holl ystyron, ac yn aml iawn mae o'n darllen yng ngeiriau fi mewn ffordd hollol wahanol a dwi'n neud, ac yn deud, o ia, pethau sgyn ti fan hyn, ia? A dwi'n dwi'n mynd, o, oh, o ia, dim dyna gen i wreiddiol, ond ia, dwi'n fodlon derbyn um, dehongliad rhywun arall. Mae'n neis cael, um, cael rhywun sef o'r un cefndir, ac wrth gwrs, edwyn wedi cael ei enni a'i fagu yn y fron, reit, swn i'n deud, dwi wedi cael ei enni yn y pentra yn y dyffryn lle do' 'na ddim chwarel ond mae Edwyn yn 'u canol nhw yn y topia 'na yn fan 'na ac mae o'n ma'n dallt yn iawn yym be' o'n ni'n sôn amdano fo.
Wel, dwi wedi cael rhyw sneak preview o'r uh, o'r gerdd a geiriau hynod uh, bwerus uh, gin ti, Karen, a'r uh, trefniant, uh, wel, y, co y cordiau dirdynol sydd yn rhan o'r trefniant sy'n fframio'r cyfan, felly mae'n mae bleser rwan i gyflwyno yn bremier byd i'n cynulleidfa ni heno uh, y trac yn ei, yn ei, yn ei gyfanrwydd. Felly, gobeithio yn ewch chi mwynhau'r profiad.

i lwch y lle yma. A gwenu yn boen. Fel bargan ola. Rhwng llawr a llofft. Ein rhesi terasa. Bob stafell yn gul. o gymwysterau. Un da iawn iawn ydy'r peiriant yma. Am wasgu yn wynt fy holl feddyliau. Yn ocsigen pur. Ddaw trwy y peipia. Mor handi, sbiwch. Fel cyfri curiada. A'r fferyllydd ffeind. Yn cario'r silindra. I'r gegin yn fegin. Yn bwydo bob bore. Gan ddanfon fy einioes ata i yn fama. Mae fy naddu o'r nos yn dibynnu ar hynna. Achos be gawn ni'n well na chreigio o adra, yn methu symud rhwng gwely a soffa, gan feddwl yn faith y fi a'r hogia sydd buon ni gyd yn oriel ein dyddia.

Wel, dwi'n gobeithio i chi fwynhau y gerdd honno. Uh, illa nad mwynhau ydy'r uh, gair mwyaf priodol ar gyfer geiriau mor rymus, uh, ond dwi'n meddwl da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl, uh, beth gen i mewn golwg lle. A diolch i, uh, diolch i ti, Karen, a diolch i Edwin am blethiad mor ddirdynol. A bydd cyfle i chi glywed yr holl weithiau comisiwn newydd yma, nid yn unig ar y nosweithiau Zoom unedol yma fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau ni, ond hefyd bydd cyfle clywed y gwaith yma ar, neu mewn cyfres radio fydd ar Radio Cymru mewn rhyw fis, a hefyd mewn rhaglen arbennig ar S4C. Ond heno, a ninnau'n tynnu at y terfyn yma yn Nyffryn Nantlle. Ga i gloi drwy diolch o'r galon i ti, Caron Owen, am dy waith ac am gadw cwmni i mi heno 'ma, ac hefyd, wrth gwrs, ga i ddiolch i Edwyn am 'i gyfraniad ynta. Diolch i chi'ch dau. Diolch hefyd i'r Hanesydd Dafydd Gwyn a diolch i'n noddwyr ni, Cyngor Gwynedd, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Amgueddfa Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri. Nos yfory, yn ein noson Zoom unedol, Cwm Pennant, Cwm Strallyn a Phorthmadog fydd gynnon ni dan sylw, a mi fydd y Bardd Llio Maddox a'r cerddor a'r cynhyrchydd Dull May yn ymuno â mi i drafod ymhlith pethau eraill i gwaith comisiwn Nwtha ar gyfer y prosiect yma, Taith Lle Chi. Gobeithio y newch chi ymuno ni felly nos yfory neu yn ystod y nosweithiau sydd i ddod yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau ni, ond heno 'ma, ar noson